Эфирда атна яңалыклары белән Әлфинә Хуҗина, исәнмесез! Игътибарыгызга бу атнада булып узган хәбәрләрне тәкъдим итәбез. Яшерәбез, электр чыбыкларын һавадан җир астына төшерәләр. Күптән көтелгән бәхет, Бехтерево авылы клубы ремонтлана. Тынычлык китергән бабамнар рухына, Җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Электр чыбыкларын җир астына яшерәләр, алабугада иске якткырткыч баганаларын яңаларга алыштыралар, ә аларга тоташкан электр чыбыкларын җир астыннан үткәрәчәкләр. Барлыгы алты километр чыбык һәм 165 багана алыштырырга җыеналар. Кайсы урам бу өлкәдә яңа сулыш алачак, тулырак беренче сюжетта. Менә ул шәһәрнең төп урамы, Нефтьчеләр проспекты. Ул шәһәрнең буеннан-буена алты километрга сузылган. Баганалар, электр чыбыклары, адым саен. Проспект этаплап төзелгән, шуңа да баганалар, электр линияләре тәртипсез рәвештә сузылган һәм бернинди дә матур кыяфәт тудырмый. Алар бу балаларга яшәү өчен уңайлы шартлар тудыруга быел Нефтьчеләр проспекты буенча урам яктыртуын модернизацияләү планлаштырыла. Тимер, бетон баганаларын заманчага алыштыру, бу шәһәргә зәвыклы кыяфәт кертү өчен кирәк. Әлеге яңарту эшләренең төп максаты, һавада тәртипсез рәвештә асылынып торган чыбыкларны җир астына яшерү. Нефтьчеләр проспекты шәһәрнең төп урамы булып тора. Санала. Биредә машиналар йөреше дә тыгыз, җәяүлеләр дә күп йөри, шуңа да үзгәртеп корулар бу урыннан башлана. Барлык эшләрне быел тәмамларга җыеналар. Бүген топографик төшерүләр бара, бу кайда нинди коммуникация узуын белү өчен кирәк һәм инженер челтәрләрен зарарланмасын өчен кирәк. Топографик төшерүләрне унбишенче мартка тәмамларга җыеналар, шулай проект документларын да эшли башладык, ә инде апрель башында яктырткыч баганаларын сүтә башлыйлар. Барлык эшләрне тәмамлагач, Нефтьчеләр проспекты ничек буласын соңрак күренер. Әмма инде бүген үк әлеге масштаблы эшнең шәһәр өчен кирәк икәне күренеп тора. Әлфинә Хуҗина, Максим Бегашев, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Ныклап булачак, Бехтерево клубында ремонт эшләре башланды. Бу вакыйганы биредә күптәннән көткәннәр. Бина 1969 елгы, нык таушалган, Бүген биредә эшләр тышта да, эчтә дә бара. Әйтергә кирәк, капиталь ремонт республика программасы буенча алып барыла. Татарстан казнасыннан 8 миллион 200 мең сум бүленеп бирелгән. Ярты гасыр халыкка хезмәт күрсәткән, хәзер менә вакыты килеп җиткән, капиталь ремонт вакыты. Бехтерево авылы клубын капиталь ремонтлыйлар. Клуб старый. Год постройки. Клуб бик иске, 1969 елны төзелгән. Без капиталь ремонтны бик көттек, чөнки электр чыбыклары да чыдый алмый, бернинди дә уңайлыклары юк. Район җитәкчесенә республика программасына керә алганга рәхмәт әйтәсем килә. Ниһаять, безнең заманча, барлык уңайлыклары булган бина булачак. Клубны комплекслы яңартачаклар. Диварларны инде җылытканнар. Биш кешедән торган бригада штукатура эшләре белән шөгыльләнә. Бинаны җылыткыч белән тышлап бетердек. Хәзер штукатурлап бетерәбез дә буяу эшләренә керешәбез. Эшләр бинаның эчендә дә кайный. Эшчеләр иске идән такталарын сүтә, диварларны тигезлиләр.
Бу бинада беркайчан да бәдрәф бүлмәсе булмаган, шуны ясыйбыз. Канализация торбасын куйдык инде. Бина эчендә элеккедән бары тик җылылык системасы гына калачак, батареяларга тимәячәкләр. Ә калган нәрсәләрне барысын да алыштыралар. Түшәмдә эшләрнең шактыен эшләдек инде. Чарлакны да җылытабыз, электр чыбыкларын да суздык инде. Без ремонт башлаганга бик сөендек. Ниһаять, яңа җитәкче килү белән ремонт башланды. Ремонтны яхшы башкарып чыгарлар дип уйлыйм. Клубны капиталь ремонтлау республика программасы буенча алып барыла. Татарстан казнасыннан бу максатларга 8 миллион 200 мең сум бүленеп бирелгән. Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Кар эри, аның белән асфальт та эри, кыштан соң Алабугада юлларның сыйфаты начарлана башлый. Хәтта узган ел гына ремонтланган юллар да тишкәләнә, ди шәһәр халкы. Ни өчен кыштан соң юл катламы бозыла? Алабуга районы юлларында ремонт эшләре кайчан башлана? Бу сорауларга җавапны киләсе сюжетта эзлибез. Чокырның тирәнлеге ун сантиметрга җитә һәм мондый юллар Алабугада аз түгел. Ел саен яз җитү белән карлар эри башлаганда юлларда йөреп булмый башлый. Машина йөртүчеләр тегендә, монда чокырларны әйләнеп узарга тырыша. Әлбәттә, мондый участоклар машина йөртүчеләрдә ризасызлык та уята. Язын асфальт катламын боза торган сәбәпләрнең берсе ул да булса һава шартлары. Быел кыш та әле җылы, әле суык булды. Хәзерге вакытта юллардагы чокырларның күбәюенең беренче сәбәбе ул кышның ничек узуы. Кышкы погода январь аеннан башлап, январь аеннан башлап бик күп бик күп булды переходлар. Э, плюсовой температурадан минусовой температурага э, ул бик э, авыр сказаться исте безнең юлларга Юлларның халәтен исәпкә алып, район юлларын ремонтлау өчен ай саен 1000 тонна асфальт тотырга җыеналар. Бүген Алабуга районы балансында 200 километр юл исәпләнелә.

Шәһәрнең эчендә дә юлларның озынлыгы шулкадәрле. Шәһәр башкарма комитетында хәбәр итүләренчә, быел мең квадрат метрдан артык юл катламын ремонтларга кирәк булачак. Бу эшләр якын арада башлана. Ә әлегә кар суларыннан зыян кимрәк булсынга, шәһәр урамнарыннан кар чыгаралар. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәгәлләмов, Атна яңалыклары. Яңа коймалар һәм матур шәһәр, Алабугада иске коймаларны яңага алыштыру бара. Тик менә бер урамда эш кайнаган арада, икенче урамда койма тотасы тимер баганаларны төптән кисеп алып киткәннәр. Алабугада Тынычлык проспекты һәм Тугарово урамы буенча коймаларны төзекләндерү эшләре бара. Февраль башында иске коймаларны сүтеп алдылар, хәзер төзүчеләр тимер торбалар утырталар. Киләчәктә яңа матур коймалар тотылачак. По проспекту Мира 600 метров. Тынычлык проспекты буенча 600 метр озынлыкта койма тотыла. Нигездә, калайдан булачак. Шәһәрнең аскы өлешендә бу Тугарал урамында бер километрга якын. Анда инде шәхси йортлар тирәсендә агач койма булачак. Ә инде юридик затлар үзләре архитектура белән килешеп эшлиячәк. Май аенда бу эшләр тәмамланачак. Эшләр төгәлләнгәннән соң коймалар менә мондый булачак. Ә ул арада Тугарово урамында койма тоту эшләре тукталып тора. Биредә унике тимер багананы урлап киткәннәр. Кем урлаганы әлегә билгесез. Төзелеш оешмасы чималны яңадан алып килергә туры килә дип белдерде. Ә әлегә, башкаларын да урлап киткәнче дип, тимер торманы ябыштыра башлаганнар. Тугарово урамында койманы ике яктан тотачаклар. Әлфинә Хуҗина, Регина Люртаева, Ринат Гениятов атна яңалыклары. Татарстанның рәсми хаҗ операторы коронавирус аркасында кече хаҗга теркәүне туктатты. Татарстанга кышлаудан соң беренче аккошлар кайтты. Озын сүзнең кыскасы шул. Чыгарылышны Гөлназ Гайни дәвам итә.
Озын сүзнең кыскасы, Әлфинә, Татарстанның рәсми хаҗ операторы коронавирус аркасында кече хаҗга теркәүне туктатты. Гомрәгә бару өзелгән очракта ике вариант каралган. Бару вакытын кичерү һәм акчаны кире кайтару. Моңа кадәр Согуд Гарәбстаны Тышкы эшләр министрлыгы коронавирус сәбәпле Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләренә керүнең вакытлыча тыелганын белдергән иде. Бүген Татарстанда гомрәгә язулар туктатылып тора, хаҗга язулар дәвам итә. Бу атнада Россия Министрлар Кабинеты коронавирус аркасында илдән битлек һәм башка медицина әйберләрен чыгаруны тыйды. Тиешле карар Россия Хөкүмәте сайтында басылып чыкты. Тыю шәхси куллану өчен булган товарларга, шулай ук гуманитар ярдәмгә кагылмаячак. Исемлеккә шулай ук бинтлар, марля, мамык, бахилла, бер тапкыр кулланыла торган костюмнар һәм химик саклану комбинезоннары, күзлек, респираторлар, вируска каршы препаратлар һәм башка товарлар керде. Тыю беренче июньгә кадәр дәвам итәчәк. Коронавирус дигәннән, бу атнада язучы Роберт Миңнуллин әлеге вируска багышлап шигырь дә чыгарган. Тыңлап карыйк әле. Кытай ягыннан карала вирус. Яңарган саен яңара вирус. Белмим, кайлардан ярала вирус. Бөтен дөньяга тарала вирус. Тарала вирус, коронавирус. Аңа барыбер ни дошман, ни дус. Аңа барыбер ни Кытай, ни рус. Барыбызга да шул ук бер вирус. Безнең якка да коронавирус! Юк, безнең якка карамавирус, аламавирус, коронавирус. Коронавирус белән бергә Татарстанга кышлаудан соң беренче ак кошлар да кайткан. Кошлар аномаль җылы һава торышы аркасында гадәттәгедән иртәрәк әйләнеп кайткан. Аларны Спас һәм Түбән Кама районнарында күргәннәр. Кошларның иртәрәк әйләнеп кайтуын белгечләр Татарстанда аномаль җылы һава торышы белән бәйли. Борчылырлык сәбәп юк, сулык боздан буш һәм кош корт ашау өчен кирәкле азык таба алачак, дип тынычландыралар Дәүләт комитетында.
Бабам, әтием, туган абыйларым сугышта катнашкан, аларның батырлыклары алдында баш иябез. Бу сүзләрне хәр алабугалы әйтә ала. Без, 75 ел, җанда Җиңү яши! рубрикасын дәвам итәбез.

Туа Бәзәки авылында һәм аның яшьлеге шушы Кама буйларында уза. 42 елда әтиемне яллап эшкә Архангельск якларына җибәрәләр. Котлас районында эшкә урнаша һәм инде 42 елда әтигә 18 яшь була, ул сугышка алына. Егерме икенче сентябрьда инде ул беренче, э, беренче дип инде әйтүем бик тә дөрес булмас инде, ант бирә һәм сугышка китә. 42 елның сентябрьннән 45 елның 6 маена кадәрле ул Бөек Ватан сугышында катнаша, Берлинга кадәрле барып җитә. Но 6 майда каты авыр яралана, уң кулына һәм инде калак сөяге асты һәм госпитальгә эләгә. Госпитальдә ул августка кадәрле дәвалана, аннан соң инде 45 нче елның августында туган якларына әйләнеп кайта. Без бу әтинең 229 нчы гаубицалы артиллерия полкында хезмәт итүе турында без инде бераз үскәч Аңладык, белештек. Чөнки әтием сугыш турында сөйләргә бик яратмый иде. Үзе бик шаян, җор телле, шуның кадәрле, менә фотографиядә дә сез дөрес әйттегез, шундый кеше иде. Авыл халкы Нурый дип йөртте. Нурмөхәммәт Чәтер Нурый дисәләр инде, бөтен авылның авызы колакта иде, чөнки әти шуның кадәрле яхшы күңелле кеше буларак кеше халык күңелендә калды.

44 нче елның июнь аенда һәм май айларында күрсәткән батырлыклары өчен менә шушындый медаль, ике медаль белән бүләкләнә һәм Рәшит абыйның әйтүенә караганча инде менә ул бит инде авыл халкы турындагы мәгълүматларны бик э, барлый, туплый. Безнең әти э, э, Бәзәкәт авыл җирлегендә бердән бер кеше ике тапкыр шәхси батырлыгы өчен шушындый медаль белән бүләкләнгән кеше. Һәм инде әтинең Шулай ук икенче дәрәҗә Ватан сугышы ордены кавалеры, аның менә шушындый махсус кенәгәсе дә бар. Инде безнең өчен бик тә э, горурлык, шатлык. Безнең әтиебез шушындый э, шушы канлы сугышта үзенең өлешен керткәне өчен. Сугыштан кайтканнан соң 46 елда Бәзәкәнең иң матур, иң чибәр кызына Әхметшина Миннехәҗәр Миннәхмәт кызына өйләнә һәм алар җиде бала тәрбияләп үстерәләр. Мин инде без энем Роберт белән иң төпчекләре, яратканнары, алар янында күбрәк булганы дип әйтәсем килә. Әти безне бик ярата иде, чөнки без аның йөзенә кызыллык китермәдек, без аның күз карашыннан аның әйтәсе сүзен аңладык. Әниебез һәрвакытта да, әтиең нәрсә әйтер, дип безне тәрбияләде, шулай үстерде. Аннан соң әти авыл Бәзәкә авылында 9 ел зиярат караучысы булып эшли. Андый хезмәтне инде авылда шундый дәрәҗәле өлкән кешеләргә бурыч йөкләгәннәр. Һәм әтием менә шушы үзенең сәламәтлеге яхшы булган вакытта 9 ел шушы эштә дә хезмәт итте. Әти мәрхүмкәем мунчадан кайтканда да без ни гәүдәсенә, тәненә карап, аның яраларының зурлыгы ничек түзде икән, гел шуны уйлый торган идем. Аннан соң кызык итеп әти шушы соңгы тапкыр ярала, каты яралана бит инде. Кулы, уң кулы, менә кайткачтын да әле без шушы кулына бармакны тыгып уйный торган идек кечкенә вакытта. Шушылай бармак сыярлык ике яктан яра иде. Кулын кисәргә инде тиеш булалар. Әти мине алдан әйткән иде инде шул. Әйе, госпитальдә инде бу. Әти шунда да үзенең шаянлыгы белән дип әйтим инде. Матур сөйләшүе белән яшь бит инде, үзе дә чибәр. Медсестра кызлар, медсестралар белән шундый сөйләшеп инде ничек тә менә шушы кулын кистермичә калдыра. Әгәр дә кулын кискән булса инде, ул мондый сугыштан соң э, балта остасы да булып эшли алмас иде. Э, күп э, җәрәхәтләр, осколклар үзенең тәнендә, кайберләре безгә шулай аңлатып күрсәтә торган иде инде. Шулай китеп барды мәрхүмкәем. 70 яшен тутырды әти, 71 яшендә 97 елның 30 гыйнварында ул дөньядан китте. Әни белән алар 50 ел бергә гомер иттеләр. Мондый гомер кемгә бирелә? Бер-берсен хөрмәт итеп, яратып, һәм инде без яраткан мәхәббәт җимешләре җиде бөртек инде алың. Оныклары да егермедән артык, онык, оныкчыклары, дип әйтик инде, унбиш. Шуңа күрә без бик бәхетле. Безне әти белән әни дөньяга китергән, безгә тормыш биргән. Әти гел шаяртадыр инде, өйгә кайтып керсә, иң беренче әни каршында тормаса, анаң кая? Менә ул шуның кадәрле күңелдә калган инде. Анаң кая? Әни өйдә булмаса, өйнең яме юк кебек иде аңар. Ул шуңа күрә әнидән башка әти-әнидән, әни-әтидән башка яши алмадылар. Безнең әтиләргә, менә әнием дә бит минем тыл ветераны, әни-әтием дә ветеран, аларга менә бүгенге көннең, Ә, хөкүмәт тарафыннан бирелгән бүләкләрен әйе алар күрә алмадылар ләкин ел саен әти шушы 9 майны бик сагынып көтә иде аның өчен ул иң изге иң кадерле бәйрәмнәрнең берсе иде ә, хөкүмәт тарафыннан менә шушы ә, мактауларны алар күрә алмадылар мин әти белән әти минем онык кызларымны бик яратты ул гомумән оныкларны инде алар өчен инде ул Көн саен бәйрәм иде менә. Алар инде әтиле бабай янына кайтабыз. Бабай инде алар өчен инде шундый зур кеше иде инде. Шуңа күрә мин ул яктан бәлки әтигә ныграк ташаганмындыр. Эшебез, эшебезне, эшендәгесе шунда дип әйтәләр бит, шундый бер катлы, шушындый кеше иде минем әтием. Бүгенге көндә дә әти безнең балта остасы булып эшләде. Бу эштән тыш инде. Ул төзегән йортлар, ул ясаган тәрәзә йөзлекләре, ул салган мунчалар, йортлар, капкалар, менә бүгенге көндә дә безнең Бәзәкәнең авыл урамнарын бизи. Авыл халкы да безнең әтигә бик рәхмәтле. Ел саен кайтабыз, минем авылда энекәшем, ул инде Роберт аның өчен әтине дә, әтине дә безнең янәшә, аяклы очлы җирләнелгән, ул аларның зиратларын да без һәр, һәр ел саен инде узганда, барганда да, авылга кайтканда әти белән, әни белән күрешеп чыгабыз. Аларның

Күңелдә яңа яз туа. Шушы җылы язлар кебек сөйкемле дә, яшь тә, назлы да сез. Сез, дөньяның яме, хатын-кызлар. Сигезенче март, елның иң нәфис, якты һәм гаҗәеп көне.